Bir milliarda nähili maşyn alyp bolar Arslan? Iki ýüz müň manat diýsene. Hawa. Gowy sorag. Pikirdeş kontentimizi agzalarymyz bilen dowam edýäris. Iki ýüz müň manda ýagny bir milliarda nähili maşynlar alyp bolýandygy barada durup geçeris. Şu wideo laýk basana Allajan täze maşyn almak nesip etsin. Başladyk onda. Bir milliarda alyp boljak maşynlaryň biri ilki köneräk modellerden başlar jep bar. Iki dört Dut Camry, Babyçka öküz kelle alyp bormka diýen iki ýüz müň manda. Täze modellerden näli maşyn alyp bolar Arslan? Täze modellerden Copart EI'den elbetde Kia K bäş, Kia Forte, Kia Sorento, onsoň başgada amerikanskiý Hyundai Elantralary. Corolla Cross.
Hawa, Corolla Crossam bar täze modellerden. Şolar alyp bolarmyka diýen. Bu biziň pikirlerimiz. Belki başga maşynlaram alyp bolýan bolmagy mümkin. Eger siziň eliňizde on müň dollar, ýagny iki ýüz müň manat bar bolsa, haýsy maşyny alardyňyz? Kommentariýalarda pikirleriňizi hökman belläň. Pikirdeş kontentimizi gollamagyňyzy unutmaň oglanlar, bize agza boluň, wideo laýk basyň, şu wideony bolsa maşyn sürýän dostuňa hökman ugrat. Janyňyz sag bolsun!
Yssy ýurtlara çydamly üç sany top maşyny aýdyp beräýdä Arslan. Ýaman gowy sorag berdiň we Dawaý Mämmet Eli menem öz pikirimi aýdaýyn sizem bilelikde meň bilen pikirdeş bolýaňyzda kommentariýalarda belleýäňiz şu wideo laýk basýasda wideo başlaýas onda. Birinji orna gürrüňsiz Toyotany goýas ýagny Land Cruiser hem Prado modelini hemmeler şuny saýlarmyka diýen sebäbi çölüň dagyň düzüň maşyny bulara ölmez-ýitmez diýip atlandyrylýar. Ikinji orna Nissan Patrol saýlasak ýerlikli bolmyka diýen bul arap döwletleriniň saýlawy. Bularyň beýleki maşynlardan tapawudy konsionerleri has usilni güýçlendirilen ýagdaýda gelýär. Ýöne tomus paslynda awtomobilleriň köpüsi gaýnamak bilen bolýar. Munuň düýp sebäbi bolsa antifrizleriniň gaýnama temperaturasy pes bolan ýagdaýynda. Siz awtomobilleriňize haýsy markanyň antifrizlerini guýýaňyz? Biziň resmi dilerlik etmegimizdäki Waleska antifrizlerini guýýan agalarymyz bar bolsa, kommentariýalarda bellesinler. Üçünji orunda haýsy maşyny goýýaň onda? Ýaman kyn sorag Ejetbap. Üçünji orna men saýlamaýyn. O soragy agzalarymyza goýbersek nähilek bor? Şeýtsek gowy bolar.
Dawaý onda näme edýäs? Top üç sany yssy howa şertlerine çydaml awtomobil markalaryny biziň agzalarymyz öz pikirlerini paýlaşsynlar, bizem ýaňy öz pikirlerimizi paýlaşdyk. Wideolarymyzy laýklaňyz repostlar bilen gollamagyňyzy unutmaň. Hemmäňize salam dostlar, gowmy ýagdaýlaryňyz? Pikirdeş kontendimyzyň ikinji sany bilen dowam edýäs. Bu günki temamyz bolsa türkmenler näme üçin Toyotany saýlaýanynyň sebäpleri barada siz bilen Pikir alşas. Onda näme Toyota fanatlary şu wideo laýk basýa göreliň näçe sany Toyota fanady barka. Lits go onda. Toyotany saýlamaklarynyň birinji sebäbi olanlar motorlary bir million kilometrden geçsede hiç hilik remonda gelenok hemem hadowoýlary berk Türkmenistanyň yssy howa şertlerindede has çydamly bolup gelýär Toyotalar. Ikinji sebäbem Toyotanyň zapçastlary arzan. Islendik zapçast mazyny bar, angary bar, Kompaniýa Mordo Hytaý we gurluş isleniligi hem-ä arzan çykýar, hemem Toyota-lara peredelka-da bolýar. Ýöne soňky döwür birhili Toyota-lýanam azrak çek bar bilýäňmi? Hawa birhili Hytaý maşyny köpelip barýan ýaly. Hawa Hytaý maşynlary Kia, Hyundai, Ford, Genesis. Men pikir edýän ýene iki-üç ýyldan Toyota-nyň bazaryny şu Hytaý maşynlary Kia, Hyundai-lar ýatyrarmyka diýen oglanlar. Siz nädip pikir edýäňiz Toyota-nyň bazary ýatarmy? E şeýle etdi menem ýatyr etdim. Toyotany ýatyrarlar a. Hawa. Ana oglanlar onda pikirleriňizi kommentariýalarda belläň. Üçünji Toyotany saýlamaklarynyň sebäpleri bolsa arzanraga galyp wagtyň geçmegi bilen gymmat satyp bolýar. Görýäňiz a Duty Camrylar, Duty Avalonyň bahalary täze ýigrimi iki modelleri bilen deň bolup barýar oglanlar. Pikirdeş kontendimizi gollalyň oglanlar sizem öz pikirleriňizi paýlaşyň näme üçin türkmenler iminna Toyota maşynlary köp saýlaýar. Pikirleriňizi kommentariýalarda belläň, bize agza boluň, wideo laýyklaryňyzy repostlaňyz gyssanmaň, şu wideony bolsa Toyota sürýän dostuňa hökman ugrat. Janyňyz sag bolsun! Oglanlar gowy täzelik ma oglanlar bahasyny gowy amatly joýjak şu görýän kemriňiz şu gün tamožna bardym näme täzelikler waka diýip diňe hyundai kia versa şoňa meňzeş maşynlar gaty kän basylypdyrlar kemri azalypdyr gowy Diýjek bolýan zadym gaty azalmaka bahasy galmaka arzan wagty howluň alyň bahasy bir milliard bäş ýüz elli olanlar diýgimem gaty ýeňile win kodyny goýup geçjek öňjagazdan diňe şu abylsowkajygy boldy aýrabaklary çykmady oglanda antradaryna çenli dur maşynyň polny taýyn ýagdaýda bir manat çykdaýy jok reňki garadan geçen maýkl jekson diňe üç komponent kraska maşynda hiç hili ýagdaýda ýetmeli işje olanlar Bahasy bir milliard bäş ýüz elli ulandyr. Howlugyň, maşynyň geçimjigi bir ýüz altmyş bir müň geçen win kodyny goýýan, habarlaşmak üçin profilli nomerlerimiz durandyr. Roboty. Iki müň ýigrimi ikinji ýyl öndürilen Toyota Highlander halkyň söýgüsini gazanan maşyn ulandyr. Motory üç ýarymlyk, salonjygy riş, salon bütewi sidenýa gowy görülýäni, klasy XL, lýuklyja ulandyr. Maşyn poly taýyn ýagdaýda. reňki öwrülen, bahasy ýigrimi ýedi müň bäş ýüz dollar bolandyr. Reňki öwrülen. Ýene bir belläp geçmeli zat bar, geçimini soraýarlar. Esasy ýyl täze maşynda geçimi mille kyrk alty müňe çen bolandyr. Maşyn gystalýar-da satylýar, kime gyzykly bolsa profilde nomerlama durandyr. Rabotaý. Bütün Türkmenistan boýunça bolanlar diňe bizde bar bolanlar bu görýäniňiz näme maşyndyr öýdýäňiz komançara belläň adyny aýtjak ýaly müşderilerimize gyzyklyja bolsun diýip belläp geçjek ýyly iki müň ýigrimi altyň altynjy aýynda öndürilen Toýotamyz Toýota arassa japan motor ýapoşka häzir görkezip geçjek ýöne maşyn Hytaýda düzülen oglanlar Hytaý uzborka bolup gidýär Hytaý uzborka Hytaý düzülen motor korobkasyny telekom Hytaýa ertilýär. Motor korobka hytaýlaň elligini oglanlar motor korobka japan a ýazgysyny hemme zany goýup geçdi. Hytaýa ertilýär diňe daşynyň kuzowyny dezaynerny hytaýlar çyzýar hytaýda ýygnalýar näme üçin hytaýda rastamoşka arzanlygy üçin işçileň tölegi arzan boldugy üçin maşynam halka arzan çyksyn diýip bahasy gaty arzan oglanlar häzir aýdyp geçjek bahasyny hemme zadyny motor iki ýarymly oglanlar iki ýarym benzinowy motor oglanlar Ýaňky dizelem däl, gibridem däl, turbina-da däl, hiç zat däl, obiçni iki ýarym motoryň, benzin motor oglanlar. Kime gyzyklanýan bolsa häzir aç görkezjek, gel salonjygynam görkezerin bu jaýda maşynyň. Maşynyň probegi ýok hiç zat, nol probekde oglanlar. Görşüňiz ýaly salony, sidenýeler ine gujaklaýan sidenýe. Ine-de telewizory, bu jaýda montožyna seret. Montor üçin gijä gitdirler, ullakan telewizor, ana opşy dan ýollarda kino görüp barmaly oglanlar. Star stop, koja salon, full klasy, panoramynda lýug oglanlar. Maşyn Hytaý ýüzborka bolup gidýär, ýöne Hytaý ýüzborka näleýärde-de Hytaýlaryň çykarýan jilisi ýa manjara şoňa meňzeş öz öndürýän prizwostwosy, ýa ýaponyň öndürýän prizwostwosy, ýöne şo ýurtda çykarsa arzan bol, arzan bolar ýalak diýip, Çykarylýar-da, indi häzir öňüni açyp görkezeýin, motor korobkajygyna Made in Japan diýip ýazylgy ýerlerini görkezdireýin. Diňe daşyny hytaýlaň ýaňky hytaýlar daşyny dezangaryny çyzýar, şo taýda öndürýär, daşyny zany çykaryp, sebäbi maşynyň bahasy arzan bolmagy üçin oglanlar. Ine motorjygy arassa iki ýarym kemrilen motor, ine bärde Japan ýazgysyny bar görkezip geçdik müşderilerimize. Görşüňiz ýaly, kim alsa ne diýip etsin, elimizde otuz sanawy bardyr oglanlar, kredit hyzmatymyzam bar. Maşynyň bahasy otuz bäş müň dollar oglanlar, bir ýyla çenli kredit berip bolýar, kredit bahasy üýtgeýär. Kime gyzykly bolsa, Akmaý awtosalony bardyr oglanlar. Maşyn polny priwat, dört wede, garoskoý wariandam bar, dört wede wariandam bar. Kime gyzykly bolsa habarlaş. Nolik iki müň ýigriminji ýylda öndürilen Toyota Highlander motor üç ýarymly oglandyr klasy limited klas ikinji klas bolup gidýär klasy limited üç komponent reňkde maşyny rodnoýak win kodyny goýan degimjigi öň jagynda sähelçe bar oglandyr agyr däl kapitan sideniýa bolup gidýär häzir salonjygynam görkezip geçjek oglandyr bahasyna gelende otuz bir müň dollar ylalaşyk ýagdaýlarymyzam bar klasy limited kredit hyzmatymyz bar kredit bahasy üýtgeýär. Öňünden elli prosent geçseň kredit bar doganlar. Maşynyň salony görşüňizde açyk çal salon bolup gelýär. JBL Auto Sistema geçimjigi segsen dört müň geçen ýitgi gapylaryna gap setkalaryna geçenler bar doganlar. Maşyn gowy görülýäni kime gyzykly bolsa amerikankadyr doganlar. Maşynyň bahasy otuz bir müň dollar. Alalas hyzmatlaram bar.
Salam hormatly awtosöýüjiler. Abzorda Kia K5 2022 model 1.6 turbina GT Line polny panorama, kožuny salon. Boldy. Ýetmiş ýetmiş dört müň kilometr geçen kime gyzykly bolsa Jeýtun awto bilen habarlaşyň. Dubaý bahasy on iki müň dollar.
Gözleri değdi gözüme Mest oldum hallandım inanmadım hiç özüme Gördüm sevdalandym gözleri.
Soňky döwür erkek sypatly heleýler köpelipdir TikTogyň içinde. Ýöne birek bireň aýybyny gözleşip, kemini aýtşyp, ýüzüne basyp, oglanlar gerekýä şolar ýaly zat, hemme adamda-da aýyp bar, oglanlar ýöne bir firmaň, bir kompaniýaň abraýyny döwmek, Hiç kime-de gelişenomka diýende Sapar diýip bir oglan bar Hytaýda şoň abraýyny segsen müň podpisçigi bar olanlar biri on iki müň dollar pul beripdir maşynym gelenok alty aýda diýip onam internede goýupdyr ýükläp şoň abraýyny düşürmek üçin indi diýjek bolýan zadym segsen müň podpisçi gazanmak üçin nägile adamyň halkyň ynamyny gazanyp gazanmaly ony döwmegem göni bir mntda bir wideoda döwýäňiz indi diýjek şol oglana bir ýüzlenýände Indi biziň hem maşynlarymyz ine bir ýyldan we üç aýda gelýän maşynlarymyz sekiz, dokuz aý boldy ýolda gelýär we biz şo kompaniýany moşennik diýip reklama goýamyzok-da, sebäbi ýolda her bir kynçylyklar bolup dur. Ýöne iri-üç gelýär şo maşynlar. Sabyr etmeli-le. On iki müň dollar pul berdim diýip wagtynda gelenok diýip ony internede goýýaň onsoň şo on iki müň dollaryňy alyp bilerin öýdýäňmi ýaňky ýaly goýsaň mysal üçin maňa on iki müň dollar berdiň sen hem meni moşennik diýip goýsaň Men saňa pul bermerin a naprimer. Şolar ýaly zat ony howlukmaň olanlar düşündirip otur şo tapar diýilýän zapisde ow dostum günüň köýdede hakyň köýmez iri güç bererin diýip düşündirip otyr oňada düşünmän ýene beýdip internete çykarmak hiç hili gelişenomka diýen a düýnki oglanyňam Meni sokdy, daşary ýurda ugratdy diýip. Ol şol bolanda aýtjak zadym bar. Diňe dost salam New York diýip bir kino bar. Şo kinony gör saňa maslahat berýän. Beýdip oň adamlaň kemini gözleşip birek birege ýöne dawa jenjek. Tiktoga her kim girende azjygam bolsa şu algy bergiden ünsüm sowulsyn diýip tiktoga açýar. Oň üçem diňe şolar ýaly haçan görseň goh galmagal. Erkek oglanlar hiç kime gelşenok. Gadyýan galanynam özüňiz nähili karar berseňiz Beriň ýöne abraý gazanmak diýen zat gaty kyn zat çemçeläp gazanýar onam ýekeje biri çykyp baryny döküp goýberse hiç kimem janyny ýakmazmyka diýýän. Oglanlar ýaňy bir wideo goýdum şo maşenniklere degişli barada kommentariýa ýazypdyrlar köpüsi sag bol tüweleme gowy aýdypsyň diýýär köpüsi şo maşennikleri gollapsyň diýýär indi şo gollapsyň diýýänleň ýüregi suwulja bolsun diýip şu wideony goýýanda birinjilik bilen Söwdany söwda diýen zadyň özi indi ýaňky Sapar diýilýän oglana pul geçiripdi, ugradypdyr, maşyny olam ugradypdyr, ýolda zadýaşka bolup dur. A o dekabr aýdan bäri gelenok diýýär, şo bir gaýtalaýan sözi, ýöne dekabr aýdan bäri gelenok. Olam ugradyp, jan edip düşündirip otyr. Barar günüň köýse takyň köýmez, ýolda dur maşynyň eýle. Indi mysal üçin diýjek bolýan söwda diýen zadyň özi risk oglanlar. Bu zat risk, özi daşary ýurtdan wapşe maşyn basmagyň özem risk. Gödüň gelýärmi? Olar ýa risk edesiň gelmese, şu zaýdan bir eliň bilen ber, bir eliň bilen al. Daşary ýurtdan maşyn basmagyň özem ýalňyşlykmyka diýýän sebäbi risk edip bilmeseň basmela şo taýdan. Bizem üç aý diýen maşynlarymyz bir ýylda gelýär, bir ýyldan soň ýene bir ýyl ussada durýar, iki ýyla gitýän maşynlar bar daže şu bazara taýynlap çykarýançaň. Riskda dost oglanlar. Köp maşennik siz görmänsiňiz oglanlar. Hakyky maşennikler bar şu maşynçylaryň içinde-de ýüz müň, ýüz elli müň dollar puluny alyp ulanjak diýip Beri bilmän daşary ýurda gaçyp giden oglanlar bar-da, indi öz görplerini işleşiginiň içinde, goňşularyň içinde bar, atlandyryp durmaýyn, şeýle güýçli maşennikler bar, görmänsiňiz siz ýöne, prosta çal eşitdirip çatma ýykmaň diýende ýaňky o Sapar diýilýäniňem abraýyny düşürip durduňyz, o beýleki daşary ýurda ugratýan trusiskiý kompaniýa, olam. Zannet etmeli işini edip dur ýöne bärde näme ýatan öküze iým ýok diýlen ýatan ýerinde hemme zat agzyňa geleni oglandyr işläp işlemeli şolar ýaly diýjek bolýanym säheleş diýip derrew bir kompaniýaň adyny zaýalamaň adyny gazanmak gaty kyn zat oglandyr at abraý gazanmak diýen zat kyn zat hemme adamda da ýalňyşlyk bolýar onsoň näme. Bir hem ikilendi, hem adamy dawalyn edip bolanok-da, ine köpüň öňünde işläp ýörse, bir adam sag bol Taňry ekeni alkyş aýdyp gidýär, bir adam maňa arzandan we gowy zat gerek, her hili gelýän kliýentler, köp adam adam bilen gürleşibem bilenok, köp adam adam bilen salamlaşybam bilenok, her hili adama köpe ýarar ýaly, daže pygamberlerem hemme adama ýarap ýaranyp bilmändir-de, pygamberler, pirler, öwülýalaram daže hemme adama ýaranyp bilenok, şolar ýaly hemme adam ýaranybam bolanok, şoň üçin Bir adamyň sözüne ýaňky adamlary döwmesek bowamyka diýen galanynam özüňize bagly bolandyr. Heleý gürrüňi azaltsak bowamyka diýende erkek bolup her kim öz iş çagaryny etse gül ýaly bor.